Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela tanihiloko ndzi vurile leswaku ri timhaka ta ka gaza ti lo ta ta galaza Kokwani Chauke yi dye bhiriviri naswona yi endli nkandziyiso thwi! Yi ri ku hlaseleni kumbexani ku angula eka nkandziyiso wa mininjhere Philani. Hi ta tsundzuka leswaku ri vhiki leri nga hundza a yi suke ku suka exikarhi ka mininjhere Philani na Boss Lady lava ku nga nghamu ya Kokwani Chauke. Se Kokwani Chauke a va nge se hlamula kumbexani ku angula. Se hi fiki hi vona Kokwani Chauke va endla nkandziyiso laha va ri ku hlaseleni ka mininjhere Philani. Nkandziyiso wa kona hi lowu. i xi endlini a ngo i gaza kitchen i mali ya mina yin'wana ya kona ni participatini beside ya leya 2.5 aloyi a nga xitenda 1.5 i mali ya mina leyi namuntlha a rhutsaka a ni rhuketela loko no a vuyisa mali ya mina loko ri ku yena i lava ku vuyisa mali swi nga endleka a nga yi koti hi nga tsaki hi tsakela tlhelo i khale ni karhi ni spenda ni spendela nkulukumbala ni ta yi tsema lexi ni nga ta xi vula a tsaki a a tsaka mara a tsaka a tsaka kahle philani leswi a nga swi vulavula hinkwaswo ni swi noti swi right ni n'wi endle leswi swo tala ngo evuton'wini leswi a swi nga ri wo a nga tshuka a tsutsuma a vulavula hi mina ku biha a ni byele ku ni pfuna makwini ni za ni boxa namuntlha ku ni n'wi pfune hi yini a ni nga swi lavi ku pfuna munhu i tshi vulavula hi swona a hi swona mara the way leswi a nga ni endla swona kumbe ku ni vulavula a mavunwa lama a nga ma vulavula la ka gaza ku lata ku vanhu va n'wi twa swi right ku hava n'wanuna loyi a ngo a nga n'wi yingiseli nsati wa yena laha nga marriage mina nsati wa mina na n'wi rhandza ene ni nge pfuki ni jikele nsati wa mina nsati wa mina loko a ku lexi a hi xona ni fanele ni n'wi yingisela ka nsati wa mina a ni n'wi tekela yini n'wansati a ni n'wi tekela ku fika mehe ni fika ni n'wi ndla bolo mutwini lava va nga na vava phela munhu loyi vulavulaka yena a nga na nsati xo sungula i munhu loyi a nga richa fort a lava ku richa forty years a nga ri na nchumu ya na yindlu wa bombisa yindlu ya mhani na bava munhu loyi vulavulaka hi yena ya na nchumu so vanhu vo tlhariha va kote ku swi twisisa ku oh, kokwani cawuke a va hlamuli swin'wana me ni hlamula tintangha ta mina guys i hlamula munhu i hana yindlu hana nchumu i hana ku ya a munhu sweswi ni ngo ni ngo huma ni ngo hi mheko kwa ncawuke ni hana nchumu ni hlamula yini ka munhu wolowo tani hana n'wana i hana nsati hana nchumu ri forty years leyi se yi fikile hana nchumu xa wena ku wa ku fambike ku tswee tse tse tse ingaku yo bohiwa doli loyi a vulavulaka hi yena i na ti i na ti i na ti-degree ta yena i dyondzekini ntsene ku ku a ni a swi bohi ku a tirha hi mhe ni nga ala ni ku a nga tirhi a ta va kha a tirha ntirho a wu kumini ka masipala musi hi mhe ni nga ala hi mhaka ku ni twa ingaku a swi pfuni nchumu swilo leswi alaka a swi tirha leyi mali hi leyi hindlaku siku na siku lo i dyondzekini doli loyi a vulavulaka hi yena i yinele tiyunivhesiti i dyondzekini i xapu na wena ngo hi dyondzekini na yini hi pfumala na yindlu hi pfumala na nchumu hi pfumala leswaku vo n'wina lexi mi xi- mi xi ndlaku hi most of hayi loko va pfula minyopfi hi nge yi diamond wa wata a wu ti lava lavaka ku ta va tata hi nge pfumeli ku hlambeliwa hi vo n'wina hi nga vulavuli xo sungula i khale mi karhi mi yi hlambela kokwani fonyonya va faneriwa lowu ni mbala lexi muka a hi xona lowu ndla lexi a hi xona ni vula loyi a a ku hi xi xa right mi ta va mi swi twini leswaku ri mihlengo yi dye biriviri la kasi tolo hi fiki hi vona boss lady va fika va hlasela gaza hi ku tsala leswaku the thing that i love about myself i ku ni pandza vanhu va tidigiri na tidiploma hi ku hanya kahle ni ri na grade four Se hi marito lamawani, Boss Lady va ringeta ku vula leswaku va dyisa vanhu lava nga na tidigiri na tidiploma hi tiphayiphi ku ri ku hi ku vona va nga dyondzanga. Hambileswi eka nkandziyiso lowu nga endliwa hi Kokwani Chauke va vurile leswaku ri Boss Lady va na tona tidigiri, se loko hi hlaya hungu leriwani ku ya emahlweni ri ri, Good morning good people a hi pfukeni hi ya zama degree na diploma a yi nghenisi mali loko yi ri hansi ka tarasi yi lava munhu a pfuka a ya maketa thada se kahlekahle boss lady lava ringeta ku kombisa leswaku ri hambiloko munhu o lo dyondzisa ku yini loko a lo tshama kumbexana a nga ri ku yimayimeni a ku na lexi nga ta endleka swona hi ngo swi sola kambe swi na ntiyiso munhu a swi laveki leswaku ri a tshama hi mavoko Hikuva hambi ho languta eka tlhelo ra vona hi ta swi vona leswaku ri va le ku yimayimeni kumbexana va le ku tikarhateni naswona swilo leswi nga va ngheniseleni ka mali ko va mintirho ya vona ya mavoko kumbexana vo lo yimayima va zamazama. Tanihi loko ndzi vurile leswaku ri timhaka ta ka Gaza ti lo tata poto lera Galaza.